Китап йорты музее җитәкчесе, тәрҗемәче, бик күп яшьләр проектларының кураторы Айдар Шәйхин белән аралашабыз. Айдарны кунакка чакырдык үзебезгә. Айдарны миңа калса белмәгән кеше юктыр, чөнки ул Гарри Поттерны татар теленә тәрҗемә итте. Менә шундый кеше бездә утыра бүген. Айдар бүген нәрсәләр эшлисең, нәрсәләр тәрҗемә итәсең? Гомумән сине кем дип белик бүген? Чыннан да, хәерле көннәр. Төрле урында төрлечә үземне тәкъдим итәргә мөмкиндер, чөнки чыннан да эшчәнлек төрле, киң кырлы дип әйтсәм мактану булыр, әмма начанда кайчак кисешми торган әйберләр белән дә шөгыльләнә туры килә һәм бу үзенә күрә бер бәхет э, хәзерге вакытта без татар китап йортында шанда шәриф камалның мәгариф фатиры кергән төрләре тарихы музеенда э, төрле проектлар алып барабыз э, шунда хәзер инде Төгәл бер ел булды анда эшли башлавыма һәм бик нык шундый җонланып, бик нык бирелеп, татар китап тарихын өйрәнү һәм аерым алганда әлбәттә Шәриф Камалның биографиясен өйрәнү белән, иҗади мирасын барлау белән шөгыльләнәм һәм коллегалар, коллегалар белән шөгыльләнәбез дип әйтергә буладыр. Моннан тыш, менә тәрҗемәчелек, тәрҗемәче буларак безнең әлеге дә баягы Харри Поттер Проекты үзенең эшчәнлеген дәвам итә дисәк тә була, чөнки аның эшләре әле бихисап, Аллага шөкер. Моннан тыш без менә бер ай элек игълан иттек тагын бер шундый амбициоз хыялый проект турында. Без дигәнебез инде шул команда турында сүз бара инде. Без Tolkien-ның Хоббит Дигән повестен, әсәрен татар теленә тәрҗемә итә башладык. Бу безнең шулай бер шундый хыялый проект. Бу, әлбәттә, ниндидер бер яктан караганда җитди эшләр дә түгел сыман. Һәм бу чынында шулай, чөнки бу фанатлар эше, менә бу эшне яраткан волонтерлар эше бит инде. Шул икенче яктан аның җитдилеге бар, чөнки шундый ярымшаярту белән башланган эшләрдән әкренләп җитди проектлар бара килә, зур эшләр башкарырга туры килә. Шуның нигезендә безнең әдәбият тарихы да, театр тарихы да, мәдәниятебездә фәнүзә булган барлык менә бу шәхесләр тарихлары да күрсәтә. Күп кенә кызыклы, мөһим, җитди әйберләр башына кача шундый фанаттан, шаяртудан дип әйтик инде, менә без дә гел шулай итеп яшибез. Харри Поттер дип әйттегез. Менә аны сез тәрҗемә иттегез инглизчә татарчага. Аны укучылар бармы белә, аңа ихтыяҗ бармы сораучылар бармы? Ә, әйе бар. Бәлки ихтыяҗ аны укуда да түгелдер кайбер кешедә. Күп кешенең аны укытып карыйсы, күрәсе килә, кемнеңдер бер генә теләге бар, ул китапны инде киштә торга тели. Менә мәсәлән, Безгә даими рәвештә яза төрле илләрдән Гарри Поттер фанатлары. Аларга, ну, алар татарча беләләр әлбәттә. Алар кемдер инглиз кешесе, кемдер француз кешесе, төрек кешеләре бар. Аларга кирәк Гарри Поттер татарча тәрҗемәсенең өйләрендә булу. Алар коллекционерлар, алар Гарри Поттерга җенәләр, шуны яшиләр һәм аларга кирәк. Без алар нинди генә зур бәяләргә дә әзер, шул бәяләргә дә тотылырга әзер. Китабы гына юк кәгазьдә, алар аналарга әзерлиләр. Һәм болай әле безнең теге электромалятны алып үзләрен бастырып идарә тотучылар да бар ул бер яктан шундый сирәк әйбер булгач коллекционерлар өчен былай мактанырга теләүчеләр өчен үзләренең татарлыгын күрсәтә теләүчеләр өчен безнең очрак татарлар очрагында алар өчен кирәк мәсәлән андый шундый ихтыяҗ бар ә икенче яктан әлбәттә укырга теләүчеләр дә юк түгел мәктәпләрдә укучыларга укытырга теләүчеләр дә бар татар укучылар арасында балаларына менә гарри поттерны балаларга беренче тапкыр укыганда аны татар телендә укырга теләп бездән сораучылар бар һәм беләм менә берничә гаилә үзенең балаларына беренче китапны тулысынча укып чыкты кичләрен әкренләп укый укый менә шулай гарри поттер дөньясы белән таныштырдылар татар телендә шуңа күрә әлбәттә ихтыяҗ бар чөнки ул менә Гарри Поттер ул замана шаукымы гына түгел, теге бер югар вакытта гына популяр арткан әсәр түгел. Менә инде әсәрләргә Гарри Поттер дөньясына 20 25 ел була быел. 25 ел дәвамында популярлыгын югалтмый, яңадан яңа аның дөньясы кысаларында яңа проектлар кабулка килә. Ул һаман да коммерцияле проект, һаман да авторлар һәм авторитетында булган шушы зур Корпорация белән тигендәйме, алар акча эшлиләр. Ни өчен? Чөнки әсәр классикага әверелде һәм ул классика булуына лаеклы. Толкин сыман ук, башка кадәр фэнтези дөньялары сыман ук. Шуңа күрә ихтыяҗ һәм барлык булачак Гарри Поттерга. Ә тагын нинди әсәрләр тәрҗемә итү планы бар? Толкин, Хоббит, Ну, нәрсә кирәк кирәк, Хоббитны тәрҗемә итү, ну, гомумән, Толкинны тәрҗемә итү, ул Шекспирны тәрҗемә итү сыман, ул һәрбер телдә булырга тиеш, андый әйбер, хәтта укыса да укымаса да булырга тиеш, менә шул Гарри Поттерны тәрҗемә иттеләр борынгы грек теленә, Гарри Поттерны грек телдә укучылар моңа күрә түгел, ә ул аңа тәрҗемә ителергә тиеш булган акыры итә инде, Толкин белән шундый ук хәл, чөнки, Лингвистикага караганда Толкинның әсәрләре гаҗәеп катлаулы. Гарри Поттер җиңел. Ул гади тел белән язылган бит була. Толкин ул тел белгече, бөек филолог. Һәм аның әсәрләрен башка бер телгә күчерү ул аерым бер сәнгать. Шуңа күрә менә бу тәрҗемә белән шөгыльләнеп, без үзебезне үзебез сыныйбыз, татар телен сыныйбыз. Татар теле менә моны ничек башкарып чыгалар, моны ничек Без аны матур итеп эшләтә алабызмы, юкмы икәнлеген өйрәнәбез. Бу эксперимент, шуңа күрә без аны ләззәтләнеп башкарабыз инде. Моннан тыш, минем үземнең теге шундый гомерлек хыялларым бар. Мин аны теге бүген, иртәгә эшлим дип тә планлаштырмыйм, ә ничәдер ел, дистә ел дәвамында башкарырга өметләнәм, хыялланам. Шундый фикер белән яшим. Ул Оруэллның тәрҗемәләрен булдыру. Чөнки, ну, гомумән, миңа нәрсә үземә кызык, шуның белән шөгыльләнергә иде, әлбәттә. Чөнки боларын да бит эшләми, заказ буенча болар эшләми, теге кемдер шуңа күрә генә үстерәбез белән үзебезнең хыяллар чыгып, шуңа күрә Оруэллны, Джордж Оруэллның әсәрләрен тотар кенә тәшәнтәсе килә, алар көннән көн актуальләшә, ни кызганыч ул әсәрләр, антиутопиялар дус бара инде, менә аны күчерәсе иптар теленә. Минем хыялым бар иде, борынгы грек фәлсәфәсеннән берничә текстны татар теленә күчерү, берничә хатта Марк Аврелина, аның текстлары гадирәк дип әйтергә була инде. Ләкин алар менә шәхс император булса да, әсәр язган грек телендә шуңа күрә котлаулырак барыбер. Һәм Сенеканы татар телендә күчерергә. Ну, ул шундый хыяллар, җитди түгел, бу кешеләр өчен бу кешеләр аны мөһим дип санаска мөмкин. Әмма без ирекле кешеләр һәм һәркем үзенең мөмкинлегенә чыгып, вакыты булган чыгып, Хоббилар белән шундый гына аладыр, дип саныйм. Башкаларга зыян китермәсә, хоббиларга урын бар. Айдар белән син үзең ничек саныйсың, э, татар теленең байлыгы җитәме э, хоббитларны тәрҗемә итәргә, Харри Поттерларны тәрҗемә итәргә? Э, әлбәттә җитә, гомумән татар теленең байлыгы. Әйе, ну, ничә әйтим, ул табигый аңлашыла ки, Харри Поттерда һәм Хоббитта булган төшенчәләрнең шактые Инглиз теленнән тыш башка бер телдә юк. Гомумән, Tolkien теленнән тыш алар башка бер телдә юк һәм Rowling теленнән тыш башка телдә юк. Чөнки алар автор ясаган сүзләр. Аларны тәрҗемә итү ул аерым бер мәсьәлә проблема. Чөнки бер яктан аларны автор язган рәвештә генә калдырырга мөмкин һәм кайбер тәрҗемәчеләр шулай эшлиләр дә. Икенче яктан, автор аларны яңгыраулы булсын өчен шулай махсус итеп яңгырый торган исем исем төбенә тоткан ул сүзләрне һәм димәк аларны тәрҗемә итү авторның мантыйгына туры килә дә сыман. Шуңа күрә, әлбәттә, кайбер урында без, мәсәлән, сүзнең татар телендә төгәл аналогын тапмыйбыз, чөнки ул сүз башка бер телдә дә юк, авторның үзендә генә бар дигәндәй. Һәм без ул чакта аны уйлап таба алабыз. Менә мәсәлән, нинди сүзне уйлап таптыгыз? Мәсәлән, ну, бик баналь шундый мисал, ул карга тырн. дигән ул бик уңышлы кисәтү, ну каргатырым дигән исән факультет исеме Гарри Поттерда, ул урысча бирелгән Кортелран дип, инглизчә ул Рейвенклоу. Аның дөрес тәрҗемәсе карга түгел, козгын була тиеш, ләкин без теге ана укучыда ассоциация барыбер козгыннан түгел, карга белән булгач, карга вариантын калдырдык. карга тырнагы дигән сүздән килеп чыккан лексика белән андый мәсәлән тәрҗемәләр бар яки безнең әҗәл убырлары дигән төшенчә бар пожиратели смерти һәм менә инде гарри поттерда килеп чыга ул төшенчә аларны бетә шулай менә аналогларны эзли эзли эзләп чыгарасың безнең үзебезнең мифологик катламнар бар ул катламны кулланырга була әмма ул катламны кулланган соң радиация чөнки Ну, ничәйтә, ул тоже душа менә бер бик четерекле мәсьәлә, бер яктан караганда син шексез үзенең телдә булган сүзне кулланырга тиешсең. Икенче яктан татарларның булган миф дөньясы, мифология дөньясы, әкиятләре, риваятләре һич тә чагышмый инглиз әкиятләре белән, менә шушы әсәрләрне нигезләп яткан әкиятләр белән. Әгәр дә без үзебезнең сүзне анда куйсак, безнең дөньялар бутала башлый. Ул буталуның бер нинди фәтвасы да юк. Шуңа күрә без менә монда сакларга тырышабыз инде. Ул үзенә күрә бер фәминизм. Айдар, менә син чик саныйсың. Бездә Гарри Поттер, Хоббит кебек әсәрләрнең барысының да татарча тәрҗемәсе булсынмы? Әллә инде шулар дәрәҗәсендәге берәр әсәр тусын иде? Менә кайсын сайлар идең? Әсәрнең тулын теләре юк бит та. Чөнки чөнки Гарри Поттерны укый алам русча да, инглизчә дә теләгән булса. Татарча андый әсәрнең тууы күпкә кызыклырак булыр иде. Әйтеп, ну, шулай гына Зарланырга була, зарланмаска була, без шунда тудыра алмадык дип, яки башка фикердә булырга була. Минемчә, андый популяр әсәрләр татар телендә әле язылыр. Безнең татар әдәбияты исән булган дәвердә, шигърияте әдәбияты исән булган дәвердә безнең әле андый әсәрләр бәлки язылыр да. Чөнки ничек әйтим, мондый дәрәҗәдә популярлык казанган һәм бик күләмле булган һәм киң булган шундый яңа фэнтези дөньясын галәмен булдыру өчен авторга бик көчле Гыйлем кирәк, эрудиция кирәк. Ну, Толкин дәрәҗәсендә дөнья булдырыр өчен гомер буе, ну, Толкин әсәрләре язган 20-30 ел буена. Властелин колец, Болытлар хөкемнәре язган 20 ел буена, ә аңа нигез булган бөтен шушы беренче мифларны, яңа уйдырмаларны уйлап чыгара башлый 20 яшендә язучы. Һәм менә булган гомере буена яза, аны язып бетермәй, аны үлгәч малаена ул күлязмалардан туплап бетерә бөтен дөньяны бит инде. Ул аның өчен кирәк әле сиңа вакыт, сиңа кирәк шундый бер мөһим бер сыйфат, син утырып тыныч кына эшли белергә тиешсең. Профессор була кирәк, Токио профессор. Роулинг ул бик нык шундый гыйлемле инглиз теле укытучысы, Оксфорд бетерә кеше. Кыскасы менә һәм сабырлык кирәк. Безнең язучыларның теге тарихка карасак, булмаган бит мөмкинлеге тыныч кына бер урында эшләп кенә җырткын итеп ятарга шул теге андый проектлар да бар моның өчен э, син кайчак дөньяң турында онытырга тиешсең имам камил безнең анда нәрсә булачак безнең үзебезнең бик бай э, мифларыбыз э, легендаларыбыз әкиятләребез шушы фэнтезига нигез буларлык дөньябыз бар һәм аның нигезендә киләчәктә якын киләчәктә бәлки безнең әле туар менә мин үземне чура батыр дастаны бик кызыксындыра

Чура батырлар нигез булалар. Өстәмә Чура батыр безнең барлык төрки халыкларның, төрки халыкларның берләшү белән бәйле торган аермасы. Айдар менә Тинчурин театрында Луизиан Сор белән Резеда Гарипованың уңыш белән бара Карурман. Ул бит инде менә шуңа бер адым дип санап була. Әйе, әлбәттә, һәм өстәвенә бу очракта адым ясалган бүгенге көндә татар мәдәнияте кысаларында иң уңышлы форматта, театр форматында. Чөнки китапны укучылар Барлык теге кими ничек әйтсәктә театр барга йөрүчеләр әле шактый актив дип әйтим инде бәлки минем тә кайбер җөмләләремдә тә ничектер пессимизм яки скептизм яңгырыйдыр ләкин мин чынлыкта бик оптимист дип карыйм э, ләкин э, шушы театр форматында э, фэнтезиның иҗат ителүе ул бик чанда зур адым һәм өстәвенә королман тексты Ну, миңа бер нәрсә миңа ошый үзе Янсуарның иҗатында, менә шундый аның сәхнәләштерелгән иҗатында дип әйтик инде. Барыбер шагыйрәлек бик яхшы сизелә һәм текст бик мәгънәле килеп чыга. Менә ул текстның үзендә бөтен менә бу катламнарга кинаяләр бар, төрле катламнарга, безнең катламга һәм башка мәдәният катламнарына. Ул Сәйдәштә дә бар менә шундый бик нык тирән текслылык. Алты чиштәдән менә хәзер куелган. Корылмада шулай бик нык көчле әйбер, идея ягыннан да һәм әлбәттә актерларның уйнавы искиткеч шәп һәм менә шулар аша әлбәттә без яңа бу фэнтези жанрын үстерә алабыздыр. Тудыру, тудыру бәлки урыны белән аны әйтергә кирәк, тудыру дип яңадан булдыру. Миңа калса барыбер фэнтезига бездә азым ясалган, ул Әбүгалисинадан ясалган, Каюм Насыйри тарафыннан җыртылган Әбүгалисинада бар ул Кемдер, әлбәттә, фэнтезига кертә, кертә Рустам Аҗарлар, Рустам Аҗарлар фэнтези юк була алмый юк. Анда Батулла әкиятләре, аның менә бу алып батыр маҗаралары, китап, китап турында бөтен җирә сөйләми дошбай. Менә калса ул татарның чын фэнтези әсәре. Ләкин бездә ул ничектер популярлашмый менә бу әйберләр. Бездә популярлашмауның сәбәбе һәрвакыт диярлек барып терәлә Безнең әдәплелеккә дигәндә, без әдәпле халык, шуңа күрә без шулай без пиар белән, маркетинг белән, продвижение белән өстәвенә алып батыр маҗаралар ул теге 80-нче еллар башында чыккан китап. Ул вакытта шулай гында башка төрле булган. Һәм хәзер дә без Ортез Гарри Поттерның пиары белән көрәшерлек нинди көч бар дөньяда гомумән хәзер вакытта. Безгә Әтә урысларда да юк. Ә урысларда юк. Ә урысларда булып алдым теге шундый. Ләкин алар да теге аңлыйлар аны. Аның аның дәрәҗәсендә булды. Ама ләкин рус рус телле әдәбиятта э, бар фэнтезиның үзенең аны теге брендлары да килгәндә э, үзенең укучысы бар, үзенең нишалары бар. Э, һәм Алар өчен башка кирәк түгел, әлбәттә. Безгә мондый әсәрләрне хәтта сыйфаты бик үк өметле җүне булмаганнары чыкса да, аларны агрессив рәвештә укучыга тәкъдим итә башларга кирәк. Теге менә ул булырга тиеш безнең ул стратегияләр әдәбиятта, китап чыгару һәм сату эшчәнлегендә. Менә хәзер Татмедиа үзе китаплар чыгара, мәсәлән, кечкенә китапчыкларны. Ул бик кызыклы формат, Ну, әлбәттә, фэнтези-литература, халык яратып укый торган шундый тормыш хикәяләренә игътибар итәләр. Чөнки халык шуны укый, ну, нормаль. Дөрес алым белән баралар һәм имам Камил фэнтезидан чыгып китәр әле, әгәр дә укучылар булса, авторлар булса. Бездә, ничә әйтә, менә кайчак килеп чыга ул, нәрсә җыр төчеләр, ләкин менә миңа нәрсәсе, менә беренче, беренче бәйгедә укырга туры килде шундый әсәрләрне. Мин нәрсәгә игътибар иттем? Фэнтези жанрын кулланмакчы, кулланалар, гадәттә, барыбер тәрбияви максатта. Әйе, һәрбер әсәр идея алып килә һәм һәрбер әсәрдән син тәрбия алырга тиешсең асылда. Әмма тәрбияне, тәрбияне менә шундый турыдан-туры рәвештә текстның үзендә әйтеп биреп булмый. Мәсәлән, Гарри Поттерның үзендә бер җирдә дә юк анда балалар шундый булыгыз, тиндый булыгыз дигән җөмлә сазы кулланып әйтеп булмый, чөнки ул башка чынбарлыкка кертелгән барыбер чын тарих бит инде. Әлбәттә, тылсым юк дөньяда, әмма дуслык бар дөньяда, явызлык бар дөньяда, ак бар, кара бар, соры бар дөньяда бар нәрсә бар, һәм алар башка шундый шундый бер сәхнәгә кертеп кенә куйган дип әйтик инде аларны. Һәм анда шундый вакыйгалар аша, әлбәттә, син күрәсең, дөньяда дуслык дуслык кирәклеген, күрәсең, мәсәлән, мәхәббәтсезлекнең нәрсәгә китерүен күрсәтә моннан да явыз персонаждан мисал алында бу тулысынча шундый тәрбия өчен кирәкле булган әсәр балаларга матур кыйммәтләрне җиткерә торган әсәр кемдер әлбәттә күрә сихерне һәм башка тагында менә бездә исә тыяпочек язарга маташканда тырышканда менә соңгы елларда анда барыбер менә бу дидактик элемент бар һәм ул Бөтен тылсым эффектын югалта. Югалтыра ул. Куркыныч нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Анда исә моны юксы килми күрсәтә. Моның да өлкән кеше инде шуңа осталык кирәк инде. Осталыкны үстерә кирәк. Әгәр менә без әдәбият турында, тәрҗемә турында хәзер сөйләшик. Әйдә хәзер сөйләшик әле Татар фәне турында. Татарча фән дигәндә син нәрсәне күз алдына тотасың? Татар телендә язылган алгебра китабымы, әллә татар телендә менә татарларга хас булган белем турында? Бик катлаулы мәсьәләләрнең берсе шул. Бездә бөтен нәрсә катлаулы. Җиңел мәсьәлә, без татарлар җиңел ярамыйбыз. Монда нәрсәсе Четерекле. Бер яктан, фәнне телләргә бүлү гомумән дөрес түгел сыман, чөнки фән үзе объектив рәвештә чынбарлыкны тасвирлый һәм ул объектив чынбарлыкта бигрәк тә сүз бара икән аерым гамәли фәннәр турында мәгълүмат була алмый. Татар фәне, рус фәне, инглиз фәне була алмый. Татар физикасы, инглиз физикасы һәм башкалар анда булырга мөмкин. Татарстан фәне булырга мөмкин. Англия фәне, Россия фәне, теге фәнни мәктәпләрнең теге яки бу илдә үсеш алу үзенчәлекләре. Мәсәлән, без бар теге төрле фәннәрдә Казан мәктәбе, филологиядә, филологиядә аерым эшләрендә, башкалар һәм башкаларда. Медицинада шул ук математика яки инде Бу җәһәттән андый мәгънәдә татар фәне әлбәттә була алмый. Чөнки безнең татар галимнәре дә, алар үзләре, ну, төрле университетларда эшлиләр, төрле җирләрдә эшлиләр, төрле фәннәрдә һәм төрле фәннең төрле юнәлешләрендә, шул юнәлештә төрле фәнни мәктәпләрдә бит. Шуңа күрә татар фәне дигәндә минем өчен менә шундый мәгънә беренче тапла алмый. Икенче яктан, татарча фән дип әйткәндә без Татар һәм татарча фән дип әйткәндә, без татар фәнен гуманитар фәнгә һәм татарларны өйрәнү фәненә генә кайтарып калырга тырышабыз. Менә кайбер андый шундый булышлар бар һәм татароведение дип әйтелә, мәсәлән, татар татароведение дигән төшенчәне тәрҗемә итә ачык татар фәне дип. Бер яктан әйе, дөрес, икенче яктан һич тә килешеп булмый. Ну, минем үземнең аңымда килешми ул сүз белән, чөнки минемчә татар минем өчен татар фәне ул татар телендәге фән, Ягъни, фән турында бу тупланган мәгълүматның, фәнни белемнең татар телендәге вариантлыгы димдер. Менә шул татарча алгебра дәреслеге бар аның кин, ләкин алгебра дәресе бу фән түгел, ул гыйлем, мәгърифәт. Фәнни мәкаләләр татар телендә һәм ул бара тиеш төрле фәннәрдән. Татар фәннең татар телендә яңгыраш табуы, фәннең татар телендә кәгазьдә теркәлүе, журналда теркәлүе татар теленең функциональ мөмкинлекләрен арттыру өчен, аның Тормышта яшәешен активлаштыру өчен кирәк. Гәрчә, хәтта ул мәкаләләрне беркем укымаса да, ул мәкаләләрне язылуы кирәк. Алар язылганда, текст булганда, яки ул текст буенча берәр төрле конференция булганда, мәсәлән, бер конференциядә беркем катнашмый торган, бүтәнчә күңелсез булган конференция үтсен татар телендә, Ул барыбер нәтиҗәле, барыбер мәгънәсе бар, чөнки ул тук җыела, җыела, җыела, җыела, аннан ахыр чиктә барыбер эффекты булачак. Менә шуңа күрә татар фәнен, татарларны өйрәнү фәненә кайтарып калырга ярамый. Өстәвенә, безнең әле тагын шундый коточкыч икейөзлек бар, күренә, кайчак татарларны өйрәнү фәне дә урыны-урыны белән хәзер рус телендә генә яши. мәсәлән барасың конференциягә татароведение яки тарих татарның яки тагын тагын нәрсә яки тулы бер институтлар татарлар татарның тарихын өйрәнә һәм татар телендә бер мәкалә чыгармый бер ни чыгармый бу татарлар бу татарларны өйрәнә өйрәнә татарларны күп укый бит Татар телен онытып куйдылар дигәндә. Әлбәттә бар авырлыклар, чөнки мәкаләләрне урыс телендә язу мәгънәсе бар, татарча язу мәгънәсе юк. Теге монтетон карасаң, ул татарча мәкалә исәпкә алынмый, яки татарча диссертация язып булмый һәм башка һәм башкалар. Әмма гафу итегез, фән, мәдәният, сәнгать дөньясында, татарлык дөньясында булган кешеләр шушы профессиональ татарлар дип әйтик инде әйме без идеалистлар булырга тиеш һәм идеалист буларак без безгә уңайсыз булганда да эшебезне татар телендә дә алып барырга тиешбез һич югы телендә дә яки татар телендә генә урын урыны белән шуңа күрә монда инде миңа авыр уңайсыз дигән сүзне калдырырга да әйтергә дә ярамыйдыр аннары бит айдар безнең фән дә бер дәрәҗәдә рус фәненә буйсындырылып шуның кысаларына Кертелгән һәм менә татар телен генә алыйк үзен. Бездә бит э, революциягә килешләр дә алты гына булмаган, күбрәк булган. Менә алар да бит хәзер алты гына. Синең үзеңнең э, элеккеге дәресләрен күргәнең, танышканың бармы? Бу гыйлем практикаларында э, география дәреслекләре, анатомия дәреслекләре белән тарих дәресләре белән танышкан бар. Тел дәреслекләре белән эшләгән булмады. Ну, менә хәтта менә шунда. Ну, ничә әйтим, ул бит рус фәне кысаларына һәм рус фәнни мәктәпләренең менә якын килүләренә буйсыну ул башына каба кадәр, чөнки шул мәсәлән терминология мәсьәләсе, терминнарны кулланганында да еш кына инкаба кадәр дәреслектәрдә дә терминнарны татар теленә тәрҗемә итеп тормаганнар. Мәсәлән, бер налган терминарны тыгыл, нормаль саналган. Соңра әлбәттә килеп чыга ул кеше дискуссияле терминар буенча максатларны кайгы максатларны егерменче елларда. Әмма менә ул шул вакыттан баш башланган һәм без инде тулысынча ул я шакшалкынга буйсынганбыз. Мөнәсәбәтләре бар. Без бит менә университет традициясен фәнни, гомумән менә шушы классик фәнне дип әйтсәк инде, без алганбыз аның структурасын Көнбатыштан түгел һәм Көнчыгыштан түгел, ә Россия, Россия өчен дә безнең менә моңа хәтле булмаган андый структуралар һәм безнең структура пәйда булган шушы Россия урнашкан мәктәпләр салады дип әйтик инде һәм безнең лингвистика фәннәре, фәннәре дип әйтик инде, телне өйрәнү, телне өйрәнү фәнендә Ул шуның кысаларына килеп чыккан шуңа күрә әлбәттә. Әгәр дә мөмкинлек булган булса заманында мөстәкыйль рәвештә үсәргә бу юнәлештә Европадан яки Европаны кабатларга оештыруга бәлки башкача булыр иде. Әмма булган шулай. Безгә хәзер хәзерге җәмгыятьтә уйларга кирәк, без ни дәрәҗәдә менә элеккеге кешеләргә барырга тиеш фәндә шул ук яки мәдәнияттә менә кайчандыр безгә совет чорында ясап бирелгән кысаларда гына калырга тиешме без яки без алардан баш тарта алабызмы юкмы ну фән турында сүз барганда әйтәм бу әйберне менә шуны уйларга кирәк ну ул шулай катлаулы әйбер дип саныйм ни өчен чөнки Безне соңгы елларда Россиянең үзендә фән белән, галимнәр белән идарә итү аерым бер кысаларга яңадан кертелеп бара дип әйтеп үтте. Без хәзер менә 90 елларда булган фәнни иреккә карыйбыз бик нык нәфрәт белән, һәрхәлдә дәүләт шуңа нәфрәт белән карый һәм безнең менә шундый либераль мөнәсәбәт фәнгә хәзер инде кабул ителми. Безнең хәтта илдә, Россиядә гуманитар юнәлештә укыган студентлар өчен булган бердәнбер стипендия программасы да ябылды. Менә Оксфорд стипендиясе программасы ябылды. Чит регионнар булган күрә аңа альтернативага безнең дәүләт тәкъдим итмәде гуманитарийларга. Чөнки гуманитарийлар бик явыз кешеләр инде, начар кешеләр. Анлашылгайдыр, әйдә хәзер Тинчурин театры турында сөйләшеп алыйк. Безнең инде әңгәмә әкрен генә без уртасына җитәбез. Җиттек дип әйтик. Тинчурин театрына йөрисең, нинди әсәрләр карыйсың? Тинчуринга йөрим, гәрчә мин кая да булса бик сирәк чыксам да, чөнки гадәттә көне-төне үзебезнең йортта Яшим, утырам, эшлим дигәндәй, әмма сирәк булса чыгарга туры килгәндә Тинчурин төбенә киләм. Миңа гомумән Тинчуринда менә шайтим. Балачактан якын булган Миллилек без теге менә күреп үскән, карап үскән миллилекнең соклануы бик нык күңелгә якын. Урыны урыны белән бәлки соң милли булып күренәдер. Аннан соң менә бер мөһим момент, Шәриф Камал музейда эшләгәч, Шәриф Камал белән аралашкач әле теге куштанаклар өчен дә шулай гына мөһим булып тора минем өчен. Бина, бинаның үзе, бина тарих, бик тарихлы бина һәм заманында Шәриф абый да монда эшләгән, монда йөргән. Менә мәсәлән, теге Камал театры бинасы белән анда социаль ассоциацион мәгълүматлар. Анда бит Шәриф Камалның Хаҗи әфәндесе 6-7 тапкыр куелган. Әйе, ул әйе. 6-7 куелышта. Әйе, ул куелган. Әйе, соңгы тапкыр да менә Хаҗи әфәнде Ильяның соңгы 10 елында. Әйе, шушында булган мәсәлән. Ул да бик мөһим бер. Үзе дә монда монда Камал язылган вакытта, академия язылган вакытта Шәриф Камал монда заплит булган. Мәсәлән, бер бер вакыт. шушында ук менә шушы ук бина безнең тура-туры бәйле Тинчурин шәхесе белән һәм Сәйдәш шәхесе белән, ә болар Шәриф абыйның якын дуслары һәм без көн саен музейда экскурсия үткәргәндә искә алабыз менә бу шәхесләрне дә, чөнки турыдан-туры бәйләнеш бар дип әйтелгәндә. Шуңа күрә икенче театрга йөрү үзенә күрә бер фарз нәрсәдер дә. Безне безнекеләр Галәмә хәзрәтне карадың? Галәмә хәзрәтне карамадым. Ядәшне? Ядәшне карадым да соңгы соңгы караганым ядәш иде. Һәм менә шулай ук ничә әйтим, Гедач ул миллилек түгел. Гедач ул башка бер турында. Гедачны караганнан соң мына төрле кешеләр төрле реакция булуына игътибар иттем. Кемдер елый, кемдер кул чаба, кемдер тагын нәрсә, тагын нәрсә. Миңа гедачта сурәтләнгән вакыт таныш түгел, сыман бер яктан. Икенче яктан, урын-урыны белән шундый ностальгия уяна, үзең күрмәгән очрак арт ностальгия уяна. Миңа калса, андый ностальгияне уяттыра алу үзе бер сәләттер. Чөнки шанда мин ул вакытны күргән кеше түгел. Ләкин менә бер Илдус Тутуллинның рецензиясендә Шундый сүз бар иде, коллектив психотерапия турында. Учинада терапия, төрле кеше өчен, хәтта ул чорда тумаган, ул чорда булмаган кеше өчен терапиядер, 90-нчы еллар башын күрмәгән кешеләр өчен дә. Гаилә терапиясе. Безне, безнең тормышта бик ишетмәгән нәрсә ул, безнең күпләребез андый процедураларга үтми, ә ул безнең барыбызга кирәк. Миңа калса, монда спектакль ясалганда без күрәбез кешенең дәвалана алуын. Рухани старта алу бик мөһим функция. Айдар үзең Тинчурин сәхнәсендә нинди әсәрләр күрергә теләр идең? Минем, минем бер үкенечем бар, мин асыл кошны күрми калдым. Менә 27 мартта була, килегез. 27 мартта, менә кирәк кирәк. Чөнки яны фэнтези дип беләм. Яны Әйе, балалар өчен укылса, ләкин төз балалар белән укырга тырышам. Күрә, мәсәлән, фэнтези әсәрләрне күрә булу теләр идем. Бу инде теге без шундый әйберләр куярга тиеш дигән сүз түгел, ә аны күрергә теләр идем дигән сүз белән монда шулай теге дөрес аңласыннар иде тамашачылар. Һәм икенче яктан менә Ядәч сыман проектларның миңа калса урыны бар, шәхси тарихлар, чын тарихларны Документаль нигездә булган тарихларны күрәсе килә. Менә терапия кирәк. Безнең татар дөньясына терапия кирәк. Безнең ябылмаган гештальтлар бар, безнең хәл ителмәгән рухи проблемнар бар дип әйтик инде безнең милләтнең төрле гасырлардан калган. Ул хәтта безнең менә 20 нче гасыр башы трагедияләрендә без әле Тулысынча аңлап термәдек, эшкә чыкмадык. Без ул хакта хәтта урын рәвешендә уйламыйбыз да. Уйланырга кирәк булган моментлар бар, уйланып җавап бирә кирәк булган моментлар бар. Бәлки шулар турында кирәктер. Шулай да нинди әсәрләр белән? Бер, ике, өч дип саный аласың? Классикадан, хәзерге авторлардан. Хаҗи Әфәнделәрне куярга кирәк. Әлбәттә, ул бит чөнки Шәриф Камалныкы. Шәриф Камалныкы һәм өстәвенә, ну, кимчә әйтеп, Шәриф Камалның Мулланы беренче тапкыр куялар үзенчә булса,

Үзенә күрә бәхетсезлеген. Әйе, ну, Шәриф абының әсәрләрендә бәхетле кешеләр бар. Бу пессимизм. Анда бәхет бар килер сигенче ел асарында. Әйе, анда ягы бар. Ну, Шәриф абый ул, ну, акчаратларның сузылган эше анда, әйе. Ну, миңа калса барыбер үзенә күрә бер эксперимент булыр иде, аннан соцреализм жанрында язылган әсәрләрен кую. Чөнки без Барыбер урыны-урыны белән хәзер дә кайтып киләбез социализмга, чөнки безгә чынбарлыкның икенче версиясен дә күрсәтә Медведев дигәндә. Менә бар чынбарлык һәм бар сурәтләнгән чынбарлык. Һәм социализм ул бит инде сурәтләнгән ялган чынбарлык турында әйтергә була, әйме? Ну, без Шәриф Камал турында аерым сөйләшәбез. Икенче бер рәк бүлектә. Ә хәзер минем сөйләшәсе килә дәрге Казанда, шәһәрдә, гомумән шәһәр шартларында татар телен, мәдәниятын саклауда яңа креатив ысуллар, яңа лабораторияләр, ниндидер пространстволар, менә шул турыда сөйләшик. Нәрсәләр эшләп була? Нәрсә эшләп була дигән булса? Без шулай инде рәхмәтле. Ну, актаныштә бит Әйе. Ингилдә эшли алар. Әйе, ну Казанда, Казанда беренчедән, менә беренчедән сүз бара, сүз даими рәвештә сүз күтәрәләр яңа пространстволарны булдыру турында, төзү турында, мәсәлән, яшьләр өчен шундый үзәкләр кирәк дип. Һәм бу кирәк чынында, чөнки барыбер менә соңгы елларда торып күрсәткәнчә, бина төзелсә, бина тирәсендә команда, ана командасы булса, анда төрле-төрле проектлар җыела, китапханәдән, мәсәлән, милли китапханәдән. Болар сыман. Икенче яктан бездә әле үзенә потенциалы тулысынча кулланып җиткермәгән биналар да бар, үзәкләр дә бар. Шул ук музейлар системасын алсак та, безнең милли музей системасындагы татар музейларын алсак, мәсәлән, бездә әле без әле тагын да күбрәк математик матуракта төшә алабыз. Шулай безнең шәһәр тулы китапханәләр, шәһәр тулы мәдәният сарайлары һәм башкалар Пространстволарны физик яктан булдыру бу кадәр авыр түгелдер дип уйлыйм. Нәрсә булдырасың бит әле? Менә шуны. Әйе, һәм күбрәк тагын бер момент инде эчтәле генә, әйе, эчтәле генә килеп терәлә. Без нәрсә күрергә телибез. Нинди дә булса, хәзер яңа зур экспериментларга алынган чын яңасы кирәктер. глобаль бер стратегиянең булуы, ул стратегиянең мәҗбүри түгел зур тантаналы залларда тавыш күтәреп кабул ителүе, ул булырга тиеш безнең менә шушы карарларны кабул итә торган кешеләрдә һәм аларга киңәш итә торган кешеләрдә, аңнарында булуы. Без кайсы якка барабыз һәм без ничек күрәбез татарның киләчәген, бу әлбәттә һәр машина бик пафослы һәм тиешле анализсүзләр белән каскаларга тукталу кирәк тә түгел чөнки монда кемдер төшенкелеккә бирергә мөмкин кемдер кирәкмәгән күзгә бирергә мөмкин әмма аңлау кирәктер гомумән без нәрсә күрәбез бик шундый җитди мәсьәлә бар һәр нәрсә нигезендә булырга тиешле мәсьәлә аңларга нәрсәне Без күрәбез татарның хәле, хәләм сәләтем татарның хәле дип әйтүдән баш тартабыз. Миңа калса, хәзерге бара торган безнең процесслар соңгы 5-6 елда сәнгатьтә ул нәкъ менә шул уйлануларның уйланулар да инде шул уйланулар менә Туфанның әсәрләре, куелышлары мәсәлән, Ул урын-урыны белән нәкъ менә шул битендә уйлану, теге чикләрне киңәйтү, камалда барган процесслар шулай ук һәм аларга һәм аларга карата барган тәнкыйть тә. Ул шул менә безнең бер гомуми бер агым бара, уйланулар агымы. Һәм менә без шушы дәвердә менә калса аңлап бетербез үзебезне яңа гасырдагы урыныбызны, яңа гасырның инде хәзер өченче дистәсе китте, ләкин без әле тәгаен аңлап бетермәбездер үзебезне. Менә монда тагын бер момент бар, дөньяның үзгәрүе коточкыч тиз. Без барыбер салмаграк атлыйбыз. Менә бу салмаклыкта үзебезне югалту бик җиңел. Өстәвенә без бер нәрсәне онытабыз, мәгариф системасының әһәмиятен. Татарларны тәрбияли торган конвейер ул мәгариф системасы. Балаларны төптән чыга татар булып яки татар түгел булып. Безнең хәзерге вакытта, менә хәзер бүген мәктәптә барган процесслар, мәктәптән менә килдем генә, өч сәгатен укытып килдем генә мәктәптән. Һәм мәктәптә эшләүче кеше буларак, мәктәптә дә эшләүче кеше буларак әйтә алам, безнең бик куркыныч моментлар булган икән һәм бөтен бу татар креатив зоналарының татар әдәбиятының театрының музыкасының кулланучылары менә бүген бар ә иртәгә аларның булуы ул бик четерекле мәсьәлә чөнки гомумият әле шигърият һәм әдәбият турында әдәбият турында беренче чиратта әдәбиятны укучысы бер нәрсә Әдәбиятны иҗат итүче дә булырга тиеш. Әдәбиятны иҗат итәр өчен телдә син фикерли алырга тиешсең, гыйлем алырга тиешсең. Бездә беренче сыйныфтан алып университетның курсына кадәр белем алу татар телендә хәзерге вакытта төнлә диярлек юк булып бара әкренләп. Юкаша бара, югары дәрәҗәдә үтелә юк, һәм безнең инде әкренләп мәктәптә дә бетеп бара ул. Әкренләп түгел, бик зур темплар белән бетеп бара. Бу хакта чаң кагалабыз, сөйлибез, тәэсир итеп бетергән нәрсәләр эшли алмыйбыз. Һәм мин менә даими рәвештә шундый төшенкелеккә бирелеп алам, бәлки урынсыздыр, бәлки урынлыдыр, ләкин ул хакта да уйланырга кирәк. Ә менә Тинчурин театры ул бит инде театр бит әле спектакль гына түгел. Әлбәттә. Менә монда нинди проектлар эшләп була менә яшьләр өчен? Кызыклы, менә кече форматтагы яңгыр спектакльләр дә булырга мөмкин. Булса, ну, сөйләшү ысулы кебек, әлбәттә, сөйләшү ысулларны кую галәмәт зур көч таләп итә, әмма кешеләрне, мәсәлән, җәлеп итә алар иде башка бөтенләй яңа караштан да. Бинаны үзенең энергетикасы бар әле теге бинаны энергетикасы да яңа проектларга китергә мөмкин шул менә башланган яңа экскурсиялар төнге экскурсиялар мәсәлән ул теге әле гомумән кызыксындыру ята ала мондый җирләргә болай миңа калса чыннан да театр киңлеге үзенең Бөтен галәмәт тарихы белән, үзенең шундый фундаменты белән дип әйтик инде, ул яңа эзләнүләргә нигез була ала. Үзегез әйтмешли лабораторияләргә, төрле шәхесләрнең икесе очрашу урыны була ала. Шәхесләр очрашуында яңа тандемнар, яңа иҗади коллаборацияләр туа ала. Хәр даим эзләндә булырга кирәк, әлбәттә. Артыңа яхшы итеп карарга, нигезеңне яхшы итеп белергә һәм шул нигезгә ныклап басып, әлбәттә, алга атларга кирәк, алга карарга кирәк. Миңа калса, барысы да Мичурин театры очрагында, безнең башка театрлар очрагында барысы әле өметле. Бик бик өметле, бик оптимистик рәвештә менә татар телендә шундый ямьсез генә бер сүз бар җенләнү дип атала инде менә син хәзер аңлавымча шәриф камал белән инде җенләнеп йөрисең шулай бит әйе шуны искә алыйк әле шәриф камал ул бүген егерме беренче гасырга нинди әдип булып килеп керде Егерме беренче гасырга Шәриф абый авырлык белән килеп керде мә калса. Шуннан да Шәриф абыйның 18 елдан соңгы иҗаты бөтенләй бу гасырга кереп килеп кермәде. Ул тегендә калды. Ни кызганыч, чөнки барыбер ну, әсәрләр билгеле бер кысаларда язылган. Акчарлаклар Хаҗи әфәнде калды инде. Хаҗи әфәнде калмады.

Егерме беренче гасыр башында сөйләшә башлады хәтта ки. Күптән менә шул чорда чыккан безнең Яңа Русчада чыккан бер җыентыкта, хикәяләр җыентыгында, менә шул сөйләгән җыентыкта Шәриф Абайтуна сүзле җөмлә куелган. Аның 17 елга кадәр язылган әсәрләре җөмлә, калганнары җүнсез дигән мәгънәдәрәк инде менә шундый. Шуннан да менә безнең вакытта 17 елга кадәр булган җыентыкна кире керде, кайтып керде. Һәм мәктәптән укыйлар, мәктәптә аны беләләр шуңа күрә. Буранда укучылар белән. Мәрхүм Зәки Зәйнуллин язучы шундый сүз әйткән иде Шәриф Камал турында. Ул аны бер ничә урында язган да. Шәриф Камал 17 елга хәтле йөрәк белән язган, 17 елдан соң баш белән язган. Әйе. Килешергә була һәм Шәриф абый үзе дә бу хакта әйтә, ул менә Заказбеков турында ул аны теге үзенең сүзләрен әйткәндә, ул аны теге тискәре әйбер итеп кабул итми, мәсәлән. Ләкин ничек әйтим, менә кеше бит инде төрлечә яши ала. Теге син апразурага барып капларга мөмкинсең, әмма ул бит аның ләкин теге сорау туа ни өчен һәм нинди максат белән. Мәсәлән, Шәриф абый соцреализм кысаларында җыр итә, әмма үзенең бит намусын югалтмый. Шәриф абыйга Шәриф абый ни өчен партияне чыгаралар? Шәриф абыйны партияне чыгаралар, чөнки ул кулга алынган язучыларны тәнкыйтьләүдән бетереп ташлаудан баш тарта. Ул алар турында тискәре сүз әйтми. Ул да билгеле факт, Кәрим Тинчуринның таныш иптәше Зафида апа белән Шәриф абый исәнләшеп дуслыкны саклаган, исәнләшеп йөргән, мораль шундыйдан күрсәткән, Болар өчен аны әлеге аны партия чыгаралар, аны үзенә бәйләмәкче булалар, блокта гына бөтен архивларда бөтен мәгълүматлар бар, справкалар бар, ниләр бар. Ләкин менә намусын югалтмаган бит теге. Язган шундый жанрда, ләкин намусын югалтмаган, кешеләрен сатмаган. Бу бик мөһим әйбер. Ул чорда кешеләрен сатмау, намусын саклау бик авыр әйбер. Һәм ахыр чиктә Шәриф абыйның шундый бәлки урыны белән ясалма, ә миңа калса чынлыкта чын дәрәҗәсе булуы аркасында Казанда татар язучысының беренче музее барлыкка килә, Шәйхаман музее, татар язучысының беренче музее. Һәм менә бездә беренче атна элек булды кунакта бер фәлсәфәче, рус фәлсәфәчесе һәм рухания. Һәм ул мәсәлән теге Казанда беренче тапкыр килгән, Казанда беренче тапкыр килгән Шәйхаман музеена беренче тапкыр килүе, Шәйхаман беренче тапкыр ишетүе, һәм ул карап торды портретына һәм шундый сорау, шундый сүз әйтте, моның нидер бер сере бар ди. Шәриф Акаманың сере бар ди инде.

Журавлевларның, Ивановларның йорты булган менә безнең бу йортыбыз, Шәйх Камал яшәгән йорт. Ул сакланмас та иде. Безнең күрше биналар барысы да җимерелгән, тигезләнгән җир белән. 90-нчы елларда безнең дә язмыш шундый булыр иде. Аның хикмәте бар, димәк, аның күңелендә без әле белеп тенмәгән аерым бер сер бар, аерым бер рухият бар, иман бар, безнең шул сеченлек эшли. Иман мы, иман мы. Иман. Ну, менә кызык күренеш, э, рус э, православ чиркәве рухание Шәриф Камалның иманы бар дип әйтте. Безнең Айдар әңгәмә ахырына якынлаша. Э, менә соңгы сорау. Рухлы театр белән театрда тәкъдим ителгән күркәм тамашалар белән сафланырга терапия узырга тәкъдим ителде шулай итеп безнең тиепчурин тапшыруында катнашты айдар шәйхин ул тәрҗемәче татар китап йорты музее директоры айдар килгәнең өчен рәхмәт һәм син дә театрга ешрак йөрерсең йөрерсең дигән өметтә калабыз